चलू खाद ताद से सेफ्टी छुटिए लेलिए सुनू ने हाँ खाद साद छीट देलिए खाद बिया दुनू छीट देलिए या आ ट्रैक्टर वाला कखनी एतै नहि एतै भूखो लागल जाइ छै बुझलिए भूख तऽ लागल जाइ छै आ खाद बिया छीट देलिए कोन कान कोड़िए देलिए आ चलू ओतऽ आब मलकनके कहबै जे छै अपन ट्रैक्टरवलाके फोन करू करू खाद बिया छीट देलहुँ ओहि खेतमे ट्रैक्टरवलाके फोन करिके बोलऽ अपन जोति देत सएह ने तऽ आब की करबै तब चलू आब तऽ सब काम भइए गेलै चलू की कहब पर आइ काल्हि ट्रैक्टरो वाला सब तते खुशामद करऽ पड़ै छै हे यौ की करबै एकटा आठटा ट्रैक्टर वाला रहै तब ने हँ। आ ई अखनी जे छै कि हर गाँवमे भए गेलै पाँचटा सातटा ट्रैक्टर तऽ एतेक ऐठैत रहै छै ने ट्रैक्टर वाला सब फोन करियौ तऽ कहत जे छै हम तेल भरै छियै तेल भरै आ दोसर लए फोन करियौ तऽ कहत जे बोलू आबै छियै के कट्ठा रहि गेल छै जोतै लए बस हैं आ भूखो लागि गेलै आ टाइमो जे छै की कहै छै जे पाँच होइ छै बाजल ने। जाइ छै भूखसँ ठोर सुखल जाइ छै कतेक करि देबै मलकन सबके काम रह। उएह तऽ खाली मालिक मलकन करि दियौ काम आ खाइ ताइ नहि पुछतै ए- एक आधा अगर खाय तऽ खाय लए अगर लाभ नहि रहतियै जाय तऽ नहि पड़तियै उएह तऽ नहि लाभ रहतै तऽ ने आ नहि लाभलकै तऽ चलू ने आब घरे पर जेबै खाय लए तऽ तऽ टाइम तऽ लागबे करतै से तऽ छै आब आ फिर भी- खेतमे आ खेतमे लाबि कऽ देतियै तऽ की कहै छै जे दस मिनट पहिने ओकर काम हेतियै सेहो आ बात। खेतमे जे छै लाबि कऽ नहि देलकै तऽ आब जाय आबयमे तऽ टाइम लागबे करतै लागल तऽ लागबे करत नहि लागतै ने। लागल बनै छै। ओ अच्छा कोनो बात नहि चलू जाइ छी मांगबै फेरो आबऽ पड़तै केना खेत चलू चलू नाश्ता खेबै आराम करबै तब एबै आब हूँ। कते काम करैत कते रहबै काम बोलू। करैत रहतै काम करैत करैत हाय बाबा काम हाय बाबा काम आ

बाप रे बाप दुई बिघा माने गहुम छिटे छिटे ता खाद बुने बुने दिमाग खराब भए गेल। चलू कते होबै मुहो देखबै ना माँ अरे मुँह की देखते मुँह पोछा पड़ते नहीं आओ आह, चलू कोनो बात नहीं नीके लागे जे करियो छै तऽ ठीके छै दिमाग खराब मलकाइन ये मलकाइन मलकाइन बाप मलकाइन तऽ पूरे की कहब कोने छै मलकाय की भेलै देखू दुनू बीघामे जे छै हँ खाद बिया छीट देलू बुझलियै आ ट्रैक्टर वाला जे एलै ने जोतै लए ट्रैक्टर वाला की कहब

पार्टनर हम्म? बड़ी जोर करू लग गया पाना का धकलू ना रुक दे वो बहुत करू लागे यौ आओ